Eñ evelâ toqtasañız, disclaimer, bu video aqaretlemek degil de, eglendirmek içün çıqarıla. Sağ oluñ, bar oluñ, eyi seyirler. Öyle. Meraba eillerim! Neyse körüştik. Öyle de susıp oturar edim, amma medeniy alemimizde o qadar parlaq adise olıp keçken ki, Çetinden keçmek olamadım. Biñlernen storis, levha, yarış, birisinde atta men iştirak ettim. Reklama, derçler çıqarılğan soñ, niayet, birinci qırımtatar kraudfanding sisteması ile çıqarılğan Feza degen şiir cıyıntığı. Yuhuu!

Vay, üç biñ yedi yüz kilometr? Ey, şaştıñızmı yoqsa?
Aa! Cildniñ özgün dizaynı oquyıcını birden şaşırta. Onıñ negizi ve çetleri. Tolusınen açıqlar. Acayip! Şunıñ estetik tarafını biz tiymeycekmiz, amma ameliy tarafını mıtlaqa baqıp çıqarıq. İnsaydlarım deyler ki, negizi olmasa, kitap yahşı etip açıla eken. Öyledir. Baqarıq, teşkererrik, amma vaqtınen rafta sıq turğan kitaplar arasında Fezanı tapmaq qıyın olur, onıñ negizinde adı-yolı ne eken yazılmağandı. Çetlerini alsaq, kitabını evime qadar ketirip yetiştiralmadım, çetleri ipranıp başlağanlar, ya daa vaqıt keçip olsa ne olur, Bilmeyim, karton qatları dağılıp keter de, eylerim. Şunıñ içün, ne aytayım, kitapnıñ, cildniñ çetlerini mıtlaqa pekitmek kerek olur. Öyle. Aydı, içine baqayıq. Bu yerde Muksum ustamıznıñ resimleri diqqatımnı çekti. Ayrıca, saife üstüne tüşken Kölgeler közüme iliştiler. Bu kölgeler nasıl bir vazifeni becerip olalar? Añlağanıma köre, olar saife ve resim arasında feza olğanını köstereler. Öyledir. Amma şuañ aqlıma ne kele, bu saada çalışqan Büyük Britaniyalı Owen Gildersliv degen resamı. O, yapqan resimler kerçekten aplikatsiya. Usta renkli kâğıt parçalarını birer-birer kesip, qat-qat toplap, aralarında mıtlaqa mesafe qaldıra. Ve ne ola, neticede saifede basılğan illüstratsiyalar tabiiy, tabiiy. kölgelernen tolu. Ya kölgelerniz başqa bir ikâyesini aytıp bereler. Öyle şey çoq veb ağımızda, eşya ve onıñ kölgesi aynı degiller, bir-birine oşamağanlar. Kölge sanki dersiñ öz saibiniñ saqlı tarafını açıqlay. Amma fezadaki kölgeler bam-başqalar. Olarnıñ maiyeti nedir, daa yıllarnen ögrenmek kerekmiz, öyle. Amma menden sorasalar, Osman, canım-cigerim! Ya sen ne yapar ediñ? Men şu kölgelerden vazgeçer edim, yoq eter edim. Saifelerimde, resimlerimde birden temiz, yengil olur edi.

Baqmamıznıñ soñki qısmı, metin toplanması, yani vörstka. Bu ceetten saifeniñ tış kenarları aqqında laf etecem, olar, mence, qarardan ziyade ufaqlar. Mına. Ve oquyıcınıñ şiirniñ özü degil de, etraftaki boşluq. celp ete. Añlayım, şimdi başlanır, Osman, aşağan aşın qadrine yetmediñ, tiliñ zayıf, aqlıñ zayıf, anañ da tat, babañ da tat ve ilâhre, bu boşluq degil de, bu feza. Ebet, ebet, oyledir, amma men degil de, men degil, kerçek. Mütehassıslar, alümler, olar ne deyler ki, ufaq kitabınıñ tış kenarları eñ azı on beş millimetr olmalılar. Amma fezadaki kenarı bir santimetr barmı, yoqmı, bilmeyim, ölçemek kerek. Ve daa. Ana kök. Ana kök.
Peki olam.
Beş daha berseñiz bizge. Ana. Takiy tık tık tık.
Çötkiy. Ve daa bir şey, eyilerim. O dizaynen bağlı degil, o kontseptnen bağlıdır. Oquyıcını. Birden ana tilimizde yazılğan bir kiriş sözü ya da müelliften metin qarşılasak, pek iyi olur edi. Ümüt etem, kelecek neşirlerde bu mesele mıtlaqa çezilir. Müelliflerimizge İcadiy yolunda daa muvafaqiyetler, mecaralar tileyik. Feza ise daa bir qaç kere neşir etilsin. Sizge ise, eyilerim, ne aytayım? Nefret tolu maqaleler, ağlatıracaq video muracaatlar, bilmeyim, mısqıllı derçler beklenile. Er şeyge razımız, er şeyni begenemiz, sağ olun, bar olun. Amin. Oldı? Boldı.
Oldı, boldı.